Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay. Dass fir mer, de Summer ass fäerdeg, obwuel mer dës Kéier net wierklech konnte vu Summer schwätzen, an et stinn erëm ganz vill nei Spiller virun der Dier. An ech hunn der souguer zwee Spiller aus der Vakanz matbruet. Ooh, mee waart mol, Wisou nëmmen zwee? Bah, se si frësch ageflunn, mee leider de ganze Rescht huet d'Fluchgesellschaft verluer. Déi siche se elo nach. Ma fir d'éischt hunn ech da mol eppes Klenges fir dech.
O freck, do ass jo wierklech eppes Klenges, do ass jo mol kee Vollpräistitel.
Jo, mee ob Crash Team Rumble net just klein, mee och fein ass, dat zielt iech Xenia elo.

Haa!
An ob dat dee perfekte Souvenir aus der Vakanz ass, gesitt der elo. Net eréischt seit gëschter wësse wuel déi meescht, datt bei Final Fantasy guer näischt final ass, ausser vläit den Numm. Net nëmmen ginn d'Fans deemnächst mam laang erwaarten zweeten Deel vum Final Fantasy VII Remake begléckt, mee scho bereets dëse Summer koum den neitsten Titel vun der Haaptrei eraus. Final Fantasy 16. Dëse rezente Franchise-Zouwuess huet allerdéngs schonn am Virfeld ewéi och no Release fir Meenungsverschiddenheeten ënnert Final Fantasy Fans gesuergt an d'Gamer gespléckt. Wat war geschitt? Gi mer vläit fir d'éischt emol zwee Schrëtt zréck a kucken eis Final Fantasy 16 am Allgemengen un. Final Fantasy ass en Urgestein an e Klassiker am JRPG-Genre, woubäi all Haaptdeel mat enger neier Nummer och eng komplett nei Geschicht an enger neier Fantasiewelt mat sech bréngt. Genretypesch muss eisen Held d'Welt retten, an dat heescht kräiz a quier duerch d'Welt reesen, Matstreider gewannen a géint kéipweis Monsteren a Bösewichter kämpfen an dobäi ëmmer méi staark ginn. Och dës Kéier spille mer erëm e schwäertschwéngenden Held, deen zu Groussem bestëmmt ass a sech op sengem Wee ville Feinde stelle muss, mee och eng Handvoll Gefäerten huet, op déi e sech ëmmer verloosse kann. Schnell fällt allerdings op, dat d'Welt dës Kéier méi vum westleche Mëttelalter inspiréiert ass a net fir näischt mat Game of Thrones verglach gëtt. Vill politesch Intrigen tëschent de verschiddenen Natiounen a Fraktiounen, woubäi sech d'Gesamtbild vum Kontinent a vun de Verhältnisser ënnerteneen eréischt no an no z'erkenne gëtt. Vill Elend, Krich an Doud, dee bal jiddereen treffe kann, Sexzeenen an, hey, eise Protagonist mat der Jon Snow-Coiffure huet och en treie risege Wollefshond op senger Säit. Eise bësse schroffe Protagonist mat engem liichten Hang zur Dramatik lauschtert op den onscheinbaren Numm Clive. Heen ass den Éischtgebuerene vum Grand-Duc vun engem Groussherzog an huet sech virgeholl, zum beschte Kämpfer vu senger Natioun ze ginn, fir kënne säi jonke Brudder ze beschützen, deen de Phönix, ee vun de legendäre Götter vun dëser Welt, a sech dréit. Jo, dir hutt richteg héieren, Nieft der Elementmagie, déi d'Mënschen hei aus Kristalle gewannen, ginn et aacht Elementgötter, déi ëmmer erëm a Mënschen erëmgebuer ginn. Ween en sougenannten Eikon a sech dréit, kann deem seng Muecht fir sech notzen an ass doduerch vun onschätzbarem Wäert fir d'militäresch Muecht vu sengem Land. Tatsächlech gëtt an der Welt vu Final Fantasy 16 stänneg gestridden a gekricht tëschent de groussen Natiounen ëm Ressourcen, a Form vun de bierggrousse Mother Crystals, woubäi d'Gläichgewiicht tëscht de Fraktiounen doduerch bestëmmt gëtt, wee méi Icons op senger Säit huet. Hei kënnt dann dat méi japanescht Element an d'Geschicht eran, wann Icons openee lassginn, gigantesch Gestalten, déi u Kaijus erënneren, an d'Game of Thrones Rezept mat engem Hauch Attack on Titan würzen. Well d'Story vu sengen Intrigen an Iwwerraschunge lieft, wäert ech awer hei net méi iwwer d'Geschicht verroden. Komme mer dann zum Ursprong vun de gespléckte Gamer-Camps, de Gameplay. Ween JRPG seet, seet och ronnebaséierte Kampf mat Schwéierpunkt op Strategie, Zuelen an enger gescheiter Gruppenzesummesezung. Final Fantasy huet sech elo scho seit längerem vun dësem klassesche Spillstil distanzéiert, fir ëmmer méi op schnell, dynamesch Realtime-Action duerzesteieren. Mat Final Fantasy 16 gouf dann de leschte Schrëtt gemaach an de ronnebaséierte Kampf ganz opginn. Final Fantasy 16 spillt sech elo wéi en Hack and Slay Schnetzler, wat och doru läit, datt de Lead Gameplay Designer vun Devil May Cry 5 erbäigeholl gouf. Ween dës Franchise kennt, deem wäerte sécherlech vill Moves a Combos vum Clive bekannt virkommen, wann een zum Beispill mat Ugrëffsbarragë seng Géigner an der Loft jongléiert, oder kuerzzäiteg en extra staarke Supermodus aktivéiert. A genau hei scheede sech d'Geeschter. Vill Fans vun der Franchise fannen, datt de Gameplay näischt méi mat Final Fantasy ze dinn huet a kritiséieren och den extrem vereinfachte Level-System an Ausrüstungsoptiounen. Déi hunn effektiv net méi vill mat JRPGs ze dinn. Am Laf vun der Story kréien Händler a Schmadd nei Waffen a Rüstungen eran, déi an allem dat Aalt iwwertreffen. Also einfach austauschen a fäerdeg. Beim Levele ginn all Statespunkten automatesch verdeelt an och deng Ekipp ass ëmmer festgeluet. Vu Strategie kann do also keng Rieds sinn, eenzeg bei de wichtegen an immens staarke Spezialattacken, déi een duerch Story a Skilltree fräischalt, sollt een iwwerleeën, wéi eng een wéini ekipéiere wëll. well se net wärend engem Kampf geännert gi kënnen. Anerersäits erlaabt de vereinfachten a méi zackege Gameplay, nei Spiller unzelacken, déi soss näischt fir JRPGs iwwereg hunn an dës Ännerung begréissen. Sou och mech, deen nach ni en anere Final Fantasy gespillt huet. This is the worst!
Verglach mat aneren Action-Schnetzler ass Final Fantasy 16 allerdéngs e bësse limitéiert, well de Gameplay-Design et néideg mécht, all de méi extravaganten a staarken Attacke Cooldowns ze ginn, wärend zum Beispill bei Devil May Cry all Moves zu all Moment lancéiert gi kënnen. Dat heescht allerdéngs net, datt d'Kämpf vu Final Fantasy 16 kee Spaass maachen. De Clive beweegt sech extrem schnell a flësseg. D'Animatioune gesinn extrem propper aus an d'Attacken hunn den Umf, dee se verdéngen. Dat erlaabt epesch a spaasseg Action, mee et ass schued, datt et ze wéineg Standard-Moves an Ugrëffer gëtt, déi och am Verglach mat de Spezialattacken ze wéineg Schued man. D'Resultat ass, datt een dat ganzt Spill iwwer oft Spezialattacke spammt, esoubal et geet, an da praktesch just de Cooldown ofwaart, wärend et e bëssen egal ass, wéi eng Standard-Attacken an där Zäit ausgefouert ginn. Nieft der epescher Haaptgeschicht ginn et och eng ganz Rei Niewequests mat dem übleche Gedöns ewéi Objete sammele goen, puer Géigner killen a sou weider. Se sinn net immens spannend a Final Fantasy 16 erfënnt hei sécher näischt nei, mee wie Gefalen un der Welt an hire Personnagë fënnt, kann hei méi Detailer gewuer ginn iwwert Saachen, déi an der Haaptgeschicht just ugedeit, iwwerflunn oder och guer net ugeschwat goufen. Donieft kann een am Hub ofgeschlosse Missiounen a gepackte Kämpf ëmmer erëm duerchspille fir Highscores an Awards, mee well et do leider keng Belounungen ze gewanne ginn, déi fir de Rescht vum Spill iergendwéi relevant wären, huet mir definitiv den Ureiz gefeelt. Méi spéit am Spill tauche verschidden eenzegaarteg Monsteren an der Welt op, déi gejot gi kënnen a mir eng grouss Erausfuerderung bidden, géigeniwwer der ënnerhaltsamer, mee net wierklech schwéierer Haaptstory. Dat selwecht gëllt iwwregens och fir eng Handvoll Trials, déi an de wäitleefege Landschafte vun der semi-oppener Welt vum Spill verstoppt sinn. Wee sech iwwerdeems besser wëll an der Welt vum Spill erëmfannen, freet sech sécher iwwert déi fräischaltbar Enzyklopedie, zemools well d'Story de Spiller quasi mat Nimm a Begrëffer iwwerrennt, déi oft net direkt erkläert ginn. Wéi dir bestëmmt scho gemierkt hutt, ass Final Fantasy 16 en zimmlech schickt Spill, mat detailverléifte Landschaften, Stied, Kostümer an expressive Gesiiter, déi d'Welt méi real erschénge loossen. Bei där knackeger Grafik strotzen dann och d'Kämpf nëmme sou vun Effekter, déi ganz flësseg an deelweis esou schnell openee folgen, datt eemol Blënzelen duergeet fir Saachen ze verpassen. Anerersäits sinn déi grouss Maps awer leider och bal just fir ze bewonneren, et gëtt oft net vill ze entdecken. A beim Charakterdesign hat ech also d'Gefill, datt vill Figure ganz ähnlech Gesiiter kruten. Näischt ze meckeren hunn ech dofir bei der Inszenéierung vun den Haaptbosskämpf. Epicness gouf op Maximum geschrauft. Den Orchester bléist aus volle Roueren, während sech iwwer Etappen e Kampf ëmmer méi steigert, bis déi gigantesch Icons Attacke lassloossen, déi riskéiere ganz Länner platt ze man. Adrenalin pur, soen ech iech. Och emotionalen Zeene kënnt déi ambitionéiert Inszenéierung zegutt, a stellt iech op, Vill vill Cutscenes an zemools déi éischt puer Spillstonnen hunn eng Cutscene zu Gameplay Ratio déi Metal Gear Solid Konkurrenz mécht. Apropos Musik, déi ass fir den normale Gameplay mol méi mol manner gelongen, mee déi oft seicht an optimistesch Landschaftsmelodien spillen och wärend de ville seriöen an deprimante Momenter vun der Geschicht, wat einfach extrem onpassend ass.

E bëssen iwwerall am Spill verstreet sinn, ob just Nimm oder och Figuren, et losse sech vill Uspillungen u bekannten Elementer vun der Franchise fannen. Mäi Fazit, Wéi gelongen oder mësslongen Final Fantasy 16 schlussendlech ass, hänkt effektiv ganz dovun of, ob ee léiwer klassesch JRPGs huet oder méi Wäert op einfach Unterhaltung a liicht zougängleche Gameplay leet. De komplette Broch mat ronnebaséierter Strategie war gewot. A fir all potentiellen neie Spiller gëtt et sécherlech e Final Fantasy Veteran, dee vun den Ännerungen enttäuscht ass. Et léisst sech net bestreiden, datt sech vill Méi gemaach gouf fir d'Presentatioun an datt vill Aarbecht a Grafik, Cutscenes an Action Design gefloss ass. Final Fantasy 16 ass richteg schéin an technesch propper. D'Inszenéierung ass seng gréisste Stäerkt. an ästhetesch bleift d'Spill senge Virgänger trei. Déi staark spilleresch Vereinfachung mécht sécherlech den Astig einfach. Méi spillereschen a strategeschen Déifgang hunn ech awer scho bësse vermësst. D'Gameplay geet liicht vun der Hand an ass knackeg, mee och esou einfach gestréckt, datt et bei dësem laange Spill iergendwann repetitiv gëtt.

Jo, ech muss soen, d'Vakanz war schéin, d'Vakanz war gutt, mee elo ass awer Zäit an ech freeë mech drop erëm richteg lass ze leeën. Absolut, virun allem freet iech op déi nächst Episod, well déi gëtt esou e bëssen anescht wéi der et gewinnt sinn, Halloween-Episod. Dofir an deem Sënn, Ciao! Ciao!